people have to know about CF being the plug, you know. CF mic session is the plug, you know. Whether you want uda mota tine contact zvaororo mota uda uda imbwa uda pitbull uda kuti vanhu vepanix vadyiwe whatever it is you want we're the plug we've got everything man majabuna everything ah, majabuna sena now hatina majabuna mustock right now they out of stock but eh. ah, vakatibatawo in the next two three months yeah zvezvaita yeah,

timbolinkisa vanhu mumchekutanga choteda tombotanga taziva kuti vanhu muri kuwana kupo zvinhu zva where are you getting your gadgets your shoes whatsoever business paunopinda mutown yo uri kupinda uchitsvage and where are you getting it bcause uh, harare is the capital city which means the biggest city right Eh, so magadgets, maphones, ma mabhutsu, hembe, eh, zvese. Yeah. Where are you getting it? Where are you plugging out the things? Eh? Because that neta nevanhu vari kuvharwa vharwa kamu. Anzi chimwe chinhu chichatiuraya marana waiza. Panenge izvizvi marana nema machina shop. Ah, eh, ah, china shop lori plug plug re serious re. Tine machina shop ane zvese. oh pane zvese zvaunoda anazo zvese haa ah, china show right china show inotiremera munhu wese hainotiremera ah, but to some extent china shop is to some extent has made life easier and at the same time e, complicated futi kabhozi unoona kuwana hanzi the cheaper things are always the expensive things
ipapapo but to some extent panguva yacho unenge watoafforda unotombosevawo purpose you know this and that east akura tichiziva kuti taingonzi kana, kana wingidi yakaimba uya mwari wedu uyuyu nenge made in china haugari saka isu takatongokura tichiziva kuti hano unozochi eh, chinjesi chakanzi made in china hanzi hanzi ko kuchina tomboti zvinhu zvezvanzi made in china zvezvanzi zvezvanzi made pakona avo
o vari kuchina kwacho kana vari kuchina kwacho but incha ndakatozoona cho katozogara kachitime time ka eh. china is one of those nations anitoproducer zvinhu zviri so original but isusu manje unoziva tisu the last people amazimbo ka tisu vanozopedzisira kubata zvinhu saka tinozowana zvezve zvagadzirwa netumaintens twapfana tumagrade four five tichiita hazvo maexperiments uchikoro chichichi but otherwise china
maexperiments ava kutoseva peoples ka because ah, eh, zvaizvozvipapa ten bucks ka No, tozadza kambo kako netuma tumanice and vane zvese and ndakatoona kuti target market unoziva kuti youll be surprised to be going to china and you find out zvese zvatinotenga kuno zvakanzi made in china kuchina hazvitoriko hakuna nahwana anoshandisa youll be surprised ka utoyanzwa kuti ah ko zvatinenge tisina one of these things zvatinenge tisina kana anything of these you know so to some extent yeah, you know you know you know but where are we getting things where are we getting things guys e mafoni bozi kuchina futi kunobva mafoni ka but eh, tiri pamafoni ipapavo i understand china vane brenda here i think china vanogona kugadzira mamotherboard chete i think probably vanogadzirira imotherboard reitel rere handisutaura kuti airtel iyo ndeyekuchina ndiri kungotaurawo for example kuti china vanogadzirira imotherboard rere then eh, isusuwo ana pfuna dzatswetswe tobva tanotenga motherboard ro tobva tanotenga tobva tanogadzirisawo chi chicover yakanzi itel you know eh.
tozogadzira tege because that country is so developed unoza yakawanda vanhu but ah, china is developed there ah it's developed yeah. is china a developed country it's developed china is a developed country i not to qualify no i not to qualify because uh, anti ndo kwati kutozvitora zvinhu zvacho ah but it doesn't simply kuti size akakuti alright munhu ari grade 3 izvezvika anonongari yakagadzirwa inonzi foni yaunenge uchishandisa kana kalemp kari mudheni mako izvezvi ah, of course of course ndine imwe vhidhio yandakaona ne amashani akaoma musoro boiza eh. tikazogara eh, eh, imwe vhidhio yandakaona vai they were extending a building a sky scrape handiti kuiwedzera kuti ikwira mudenga and what, what they did havana kupaza udenga kakuti vatangisa vakaenda pamidhu pacho paipe i don't know how they did it but vachibvisa mabrick brick brick twakawanda tumachana twacho twakawandisa hameno pamwe ai ai yakuzvimbisa kana mazuva ano vachibvisa tumabricks eh. vachitoextenda building vari pamiddle mind you havasi kupasa kudenga kuti vaextendeka vari pamiddle uri kusimudzwa eh.
Ah, ainenge yaiva but tinozviita twandaita takaoma musoro kambezi wangu hausi kutiziabachi taa back you know back paden palocal pedu h town where do you think is the best place kutenga phone
ah foni ka right for obviously for starters vanhu vanofanira kuita cancel out for macard box ndochekutanga tine timu remacard box kana tatisina kuita mention tine timu remacard box eh, rinorongedza iphone 17 yakabuda nezuro unoiona mangwana yaakutonzi second hand otozviti anga atoitenga atofungaoishandisa atoishandisa ndiani iphone 17 pro max yakawaridzwa pabox havaripo timu remabox rakazara ah, iroro ndo rinopedza masports manje irororo iyo can you imagine kuti lcd allright lcd reiphone probably ngatingoti iphone 10 e, original racho pamwe unogona kuriwana ngatiti original original rechitodhura zvekumaraundi e, probably 50 60 tisingazozivi hedu nekuintroduction yemamwe mafoni kuti apa pamaprice yeah. but iwo omboona team nemacardbox uri kunzi vuya ne15 bugs mbezwa tinokusotera sinte eh. tinokuitira masinte you get Eh, apa ino chinozonaidza chekuti munhu anenge asina na angononga ne screw driver already but gun haana eh, apate ingori Ah, vanhu vaive chandakaona vane ndechuti- mapouch in fact munhu ainge achitotengesa mapouch vanhu vaive what i came to understand is eh, vanoita franchise munhu anenge achigadzira mafoni anenge ari mune imwe shop ivo vanonofranchise yopaunofona yangu idachinjwa idachinjwa idodziji eh, charging poti ka anokuziva kuti mira ipapo paanokuti mira ipapo akuenda kune munhu anogadzira anogadzira chaiye chaiye iyo isowo kana zino rake recoin kana redhula andoskit dhiri ratoita se ratofamba saka kadhiri kefranchise pamafoni paipaabut irisk irisk its a risk bcause iwo aona ende utazodzoka e andoona ma iwo could you imagine having a phone yekuti ikachajwa svika pa 100 percent ikati shandei shandei yapa 90 percent yobva yangodzima ende haikupe notification kaye kuti ya mupesi wangu ndakuda kudzima inongoti Because, bi- uh, handiri pane phone yoti second yapa 3 percent Mm. nokuudza kuti shutting down vamwe in 30 seconds or in 3 minutes whatever. yes yes and then uh, iwewe instead yekupiwa notification unonongorara inongodzima yega inodzima ha inotongodzima ende kuichajisa kuti idzoke paposition ka inokutorera nguva yakarebesa kudarika nguva yayachengeta motozvesika balance kuti ikutora more time kuchaja kaba kuchengeta moto iri kutora less time zvangofanira neungoshandisa uh, aini itongori aini kushandisa tikufamba nemaaini muroad shamwari shamwari that's, that's why haikaitwa time kupisa kava
ndopandi kutaura kuti to some extend ka eh. hamuno muya not receiving ma, ma, ma, ma, ma up to standard goods chaiwo chaiwo why am, am i saying so chimbofunga iwo kuti iphone ikambani yaane more than 15 years ichigadzira mafoni handiti so nzoti pa 15 years ipapapa vasati vaita Vatsvaga a way yogadzira bhatiri rinochengeta moto here zvekuti munhu wese ari muno muzimbabwe anofamba nepower bank iri sensitive nyaya iyoyo
munhu wese ane Iri- iphone iri- iri- unomuziva iri- nepower ane- bank ane charge iri anenge power eh, uyu. anenge ane kapower bank kake and anenge ane kapower bank kake oraimo pamwe naito izi 40000 neoraimo baba munhu ane iphone 14 pro max so you come to wonder now kuti are we, are we having uh, maoriginal goods because i remember j eh. madays akabuda iphone 13 pro max kana kuti maseries e13 aya isu haini ndiri munhu anoteera tek handina hangu handishandisa iphone handina but um, ndinofollow tek you know eh, ndofollowa tek ndichiona ona hangu kuti ndichida madays ana changoda kutanga kunyatsoona kuti which ecosystem should i be trying inoziva and stuff eh, android here or iphone I, i have no problem with iphone iphone has its own good has its own uh, eh, beds or and stuff but ini ndakazongosarudzawo hangu android andivasviketa mm. e eh, to some extent because inondisevherawo purpose yangu yandiri kuda ini but what i'm trying to say is madays akabuda iphone 13 pro max do you know that kuti ini ndaiona mavideos aya anonzi mabattery drain test ayaya ekuti vanenge vachishandisa mafoni to their maximum e capacity kuti vaona kuti inosara ine moto ndeipi do you know kuti iphone 13 pro max i remember im not so sure ndicollect time comment section i think it had about 4125 here or 4250 milliam but handiti but yaikombewo nemamwe maandroid phone anga nema 7000 ma 5000 machichichii handiwa zviketa but to my surprise it won that haisi one video yandakaona iroro madhezi akabuda inenge iphone 13 pro max here but i think the 13 series yakatora in terms of battery i think the way yavakagadzira foni yavo maiphone uh, people is the way ino bcause chinoita kuti moto upere ka haisi nyaya yekukura kwebattery kana udiki hwebattery its about how your system handles eh, maapplication kana achirana vanhu vasviketa yeah, yeah. saka iwe kana maapplication ako kana achirana lese whatsapp yako kana ichidraina moto wakawanda hazvina basa kuti ne 25000 milliam but inotongochaya moto vanhu vasviketa saka chakanyanyokosha pamafoni is about the

wacho ane iphone 13 pro max yega anenge achitofamba nepower bank rakasimba chairo chairo saka its either we are being tiri kutengeserwa marifebhu or asitori maoriginal or hameno tine imwe kambani iri kugadzira mamwe maiphone ari specifically dedicated to zimbabwe ipakeji ndezimbabwe because ah, iwe vanhu vacho vari kunze kwenyika ukao ah yeah, it's power different. bank ukaona munhu anifamba ne- ne- nezipower bank rake iphone yake inotomusevhera purpose yezuva rese kana kuti isusu mazimbabweans the other mm, issue might be kuti isusu mazimbabweans tinotoshandisawo mafoni zvekutodaro chaizvo chaizvo zvekutoi Yeah, but, eh, zvekutoi- ti- ti- tingazoshandisa zvekudaro izvi. but i think you know issue yangu fanei kubhutsu kuti where are people buying their shoes because ha 90 percent hapamuna kupfeka og og og maswada specifically muno muzimbabwe makicks ese ari muzimu akunetsa because unozoona airforce unozoona yaita nge akaimba one votes akati vazvima matama kunge airforce baba no no no chi e, pabhutsu ka eh. Ah, unoziva ukada unyatsoita surprise yenike ichiburitsa nike air force one yavo iye kana kuti jordan one j four j three price yelaunch yavo ka wombo watarisa maprice ati kutengeserwa bhutsu munomuka its not fair guys iwe mbofunga kuti bhutsu inonge ichitengeswa probably over a thousand bugs muno muzimbabwe unoona ichinzi 15 dollars ah, munhu chekutanga ndeyoti orit kana yadhurisisa 30 ona item harisi remuzimu rine prize yari rinotorwa kwariri kutorwa andi rine prize yekuti ribve kwariri kubva ikoko robvura cleawa wareva rozouya pauri asi instead yekuti prize ikwire prize ikutodzikira ndozvandiri kutaura ka kuti ona ka jay inini maair force ngatiti handi yekuj four kana yeah. ngandei kuair force one yacho muno muno muharare let's talk of harare air force mashop andakaona mathrift shop nei nei air force one yandakaona inenge ichitodhura ka 50 bucks haidarike 50 bucks ma inenge idarika 50 bucks ukada kuti asavacho anenge achidarikidza 50 bucks ka inenge ingori same air force kungosiyanawo kwekuti vari kuuptown uptown uptown ehe but otherwise kana yato ndikutaura kuti kana yadurisisisa of which its very lekuona air force ichita 50 dollars maprice ayo 25 kana watoiona yakachipa 15 dollars but air force one inoita mari uchiitenga kuair force one chaiko chaiko ah, guys the best is kuti you go online wonatsozvionera wega ah, because the problem is Eh, tinozorwadza tichoti we are actually having arguments kuti hanzi e yangu ine kasimbi kai kai hazvishande zvezvisix malogo he
inonzi pandiri kutsika as long as waitenga below 50 kana kuti below 100 as long as waitenga below 100 ah, my friend Whatever, even though tichitaura zvedu kuti tese tikupfeka hedu chero mangada kuzviramba eh, where, where do you think we should get shoes right now
i think it's safe to say now kuti zvandambotara paipe ndikati i think semazimbabweans
isvira mukoto muzimba uyu eh, of course but senge for starters ati mutare ah, ndiri kutaura of course unodziwa eh, my point is mm. eh, sezvanambotaura kuti i think vanhu munyika dzese padzinogadzira zvinwa dzine kaspecial segment kezimbabwe kanotongonzi idzi dziri kuenda kuchi africa zimbabwe handiva zviketa dzobva dzasvikira kumozambique dzobva dzapindira mumozambique dzobva dzazopinda muchi mamutare handiva zviketa i i think so far muzimbabwe ka mutare is the place where you can get close to original shoes pamwe unotoijuma original yacho itomutari une good grade ndokuva inotangira eh. so if you wanna get something chiri decent kutotanga wambosvika pamutare kana utotsvaga maagentstichisikaaanokubatira eh.
anokubatira pamutare cfa eh, inokubata inokuassista in terms of the makomo yoting magerasense so ipapapo uh, let's be careful but to some extent sananambotara pabejei ndikati not all people can afford those kind of uh, shoes. Pane, even though tichiti it's not like 100 percent OG and yeah. there is a grade yekuti iyi iri nanewo kutoti nike yako ine kana two maai kana jordan instead yekudanka bhora anenge akutorisa ake pakati pemakumbo zvinozomu kana tainga netuma bhora
ah, but as, uh, ah, like, to some extent know, inini hangu the best advice i can give people is as long as iwe uri kufila comfortable naye bo ite yauri kuita because yeah. end of the day hausi kupfekera munhu asi kana uchipfekerawo vanhu kana uchipfekera isusu pfeka bhut chaiyo chaiyo kana uchizvipfekera hapfeka whatever feels makes you feel comfortable chinoti bobo andwasvikera because i remember pane dzimwe bu fanenge dzinobva nepazambia wamona airforce yepazambia airforce yepazambia wakafamba naye kubva ah. kudowntown kupinda kuuptown kwavo hapana zvatoendwa ipush push ritori nani infact eka pane so imwe yakambonidza yoti senge right now zvinzi its summer Wanyanyofamba patara strege apa ngwani yaisashanda. Hapana pane pasina nadhiri. Yaisashanda bhudzi iyoyo haitoshandi mangwana. Inenge iri serious zvekutoda. Hapana nati.
Ndopaona kuti unoona kuti I'm I'm always going back to out to the point yekuti tine segment inotigadzira zvinhu because even tikabva kuboots kwacho and we look at computers do you know that kuti makombiyuta atoshandisa kuno kukatarisa vanoshandiswa neanoshandiswa nekunze kwenyika the rest of the world and you look at atinoshandisa isusu ukaona karipo havaka cpu kakanzi 90 bugs 100 bugs eh, kana 50 bugs katori kanyowani it doesn't make sense to some extent computer preferences ah. ini chatanga kundirwadza ka is kuti you might be saying kuti you're buying hp tomboti hp for example or mm. giant mm. do you know kuti to some extent when it's boxed the whole package inofanira kuya nekuti unoona kutobuilda like half yeimwe laptop nelike maaccessory anenge aita sei inenge yakaload inenge yakaload inofanira kunge yakaload mamouse nei but izvezvi ka unongopiwa box kana laptop inotorwa apo box robva ratorwa kustock charge yobva yanzi charge yehp chichichichi tisandiutaura kuti it doesn't make sense because to some extent ukada tasa how premium it feels that laptop you start to wonder kuti iyi haisi deu chaiyo chaiyo tine segment yevanhu vari kungogadzira macomputers ma nezvinhu specifically for people like us you know who can't afford computer ye700 computer ye800 computer ye900 we've got those people those certain certain vari kutotigadzirira zvinhu izvo because handide kunyepera computers are actually expensive a laptop is expensive ino ino laptop inonyanzo performa but atiri kuriseva munomuka ah, we are just using eh, eh, to some extent at least kana ichivhurawo microsoft word abo ah, kana ichitovhura ah, oyo to prove what im saying how do you feel iwewe buying a, a laptop inouya ine inonzi bios password uchibadza yakanobvunza password apa uri kuti ibrand new bios password is the motherboard password ipassword inoiswa mubios atotombopinda mu zoti nyange ukabvisa hard drive ukabvisa chiika password inonamba iripo eh. yakaiswa muchip remukati mubody zoti pasina password iyoyoyo hauna kwauri kuenda and yet inouya laptop nyowani iri mubox wotoivhura ndiwe mubox yomba yakuti inoda password so uh, does that make sense it doesn't make sense
yeah the problem is isu hatizobvunza zvakawanda kana kutotenga laptop box itori nemamuvuta aiwa ndinge tori masin nemasoft yakanzi box yakatonyorwa kunzi yakatonyorwa kunzi philip
oh inonzi tuma tuma mini laptop ora ito hazvisombori tuma mini laptop mapad ma, ma, ma, ma, ma uyu matablet ane ma ane ma keyboard chete because uh, you, you get something chekuti chakanzi kutonzi laptop but it's even hard to run inonzi eh, windows office yacho inonzi microsoft office chiimagine kuti yo watonzi orit yo wanzi uri mwana wobva waunzirwa sine kana we all know we loves games need for speed hotpe suit orit yove onzo kana yakuto overheater yakutorira it doesn't make sense because mbofunga kuti i think need for speed uh, most wanted yakabuda i think it was 2008 payakaita official yeah. most wanted released 2005 Eh, 2005 yeah, leso 2005 chimbofunga yo kuti kana yakabuda then ah, laptop yombe yabuda ya 2025 and yet it doesn't run that same old game of 2005 ah you should question your apa inenge iska inoda chi jewel ko less than 1 eh. gig ram 1 gig inototomborana at least but unotoona ichitokurambira ichitoti ikabuda so inenge ichitonga inenge ichida ikadai yetanga nomara pressure left ka 5 ka isati yazotena ende ipapo ndopaunohwina ka because unenge uchinatsoona resi zvakanaka Ah, it doesn't make sense guys but aiwa hazviite ha ameno pamwe you know sometimes i feel like it's better to just buy outside but then marani edu No, tambotaura it's- kuti acha- achatiurayisa but to some extent tiri ipapapo ka Eh, Eh, kana uchida rana nyama tibate cf uh, mike sessions zvagara tinokutorera any gadget that you want any gadget that you want from outside be it a phone be it a laptop even zvimwe zvinhuwo zvakaita sehembe nemaperfume but we, we don't usually do that but special order wodawo in bulk tinokupa magenuine and very very productive deals either second hand original but you know, you, what you just have to know is zvinhu zvese zvekunze uko either or isecond hand kana kuti e, brand new ka chee chakangonaka because vanhu vekunze uko they keep their thing safe and kana tiri kutaura kuti isusu we are selling things kana uchikuda chinhu chako chiri kubva kukambani yegodox yeroad ye yecanon uyu tinokutorera chinhu ichochocho from that same company iyoyo so that you know kuti chinhu chako chakabva kucanon direct which is a good deal tokutsira madeals waye so you eh, eh, eh, at least ipapo inenge iri different but if you have a problem nechinhu ichozvo you can just refaint because code yacho chinenge chitori musystem yes chinave kuti yo wazoita chinhu chavo ubva kuti nechinhu chakadai anzi e hatitochizivi ona ukutenga computer yekuti serial number yacho haisi recognizable ukutenga chinhu chekuti qr code yacho ukasikana iri tokuleader hamheno kwairi kuenda chaiko chaiko then you have to question you have to question uh. where you are getting things man you have to question it's a simple thing let's just be and the good thing about our deals is cheaper than everyone ari muno muzimbabwe mind you it's very cheap kana ndikuti cheap cheap ndikutaa zvekuti it's very cheap handiti and yet tiri kupa magood deals maoriginal deals andazviketa bcause taneta nevanhu vakavari kuti cf secf takazoona kuti vanhu vari kuti netsa taneta nevanhu vekuti anotenga chinhu fake takatomuvharwa eh, munhu anotenga chinhu chefake ombva auya kukudhurisira futi kuno kuti chefake chobva chaita problem ombva akuza kuti ano ndo wakauraya ndiwe handiti isusu tiri kupa madeals akanaka ari legit so

maphones akadai so daira
ko vatablet tablet tablet kuti eh. maphones akadai then iwo wotodaira it doesn't make sense i think matablets right now are for kids you know vana vari kuenda kuchikoro vada kuverenga manotsi kana wo vanhu vada kuverengawo manovels nevanhu vanoita literature nei nei kana kuda kugadzira manotsi nei nei but kwete kuti ndo uh, first user phone yekuti ndoine macontacts ese ndoine chii you want to ah guys can you imagine nembavha mawandira dzaita muno mucbd munomu uchibaira vuzifoni mukopa mukopa kavhana wakadai wakaita zvekudai hallo rakajegerwa and then kana uchinzwa audio it doesn't make sense guys it doesn't make sense naipapo havatombokubire because vainge vachishonga ah, vanotombotanga vaseka aiwa ah, no no no no but ah, it doesn't, uh, it's not nice because right now you can actually get iwayo mafoni edu akadhakwa dhakwa in harare you can actually get something chiri nani you can swipe on from 50 bucks going yes. up yes eh, eh, ta- tataura wani tikati tiri ku- ti- tine ma- nyika dziri kutigadzira zvinhu specifically for zimbabwe meaning to Saka- say with 30 dollars 50 dollars 100 dollars you can get a phone way yekuti at least you can answer a call you can text somebody something chiri decent paime eh, something which is Unotoita- wo- yeah, you know you know something which is decent ngatisavhara un- the- One thing which is so boring pana apa paZim is kuvhara. It's too much scamming. We are scamming each other zviri zviri too too beyond repair chaiye chaiye. Beyond repair. Munhu wese ari pana apa kutongogaya kuti ah uya kauya ndikamuti da da da. Da da da. Andikasarawo ndine 700 bucks panzvimbo iyo ah ndenda pinda machena. But to some extent what you don't understand is mari inonaka imari inouya all the time consistent money andozviketa which means ndikakuitira dhiri rakanaka iwo j ndakuitira dhiri riso genuine riri so dhiri rakanaka uchadzoka kwandiri uchida rimwe dhiri ende uchandipawo mamwe maclients but ndikakuvhara pafirst dhiri of course unoona ndakuvhara mari yakawanda ka but mari iyoyo ichashanda ende mari mhm. ende mari yekuvhara wambonoti inoshanda zinzinana basa hautomboiona anoshanda kwa inokuti inongoita kunge yapiswa so ah, iri serious you know ah zvafani ah especially kuma iphone ndoko kunyoberwa e, starting nemacamera kuti yo ndinge chifunga kuti ya 13 14 utaza kuma camera womaona pamwe ari 3 pamwe ari 2 handiti pane kana ine one camera inoiswa one oveswa zvimaplate zvi ya eh ah guys aiwa lord have mercy tinofanira tonzirwa nyasha netsitsi nengoni panapa pazimbo bcause uh, too much scamming and the, the, uh, the ah, yeah. very very bad parties tiri kuvharana pache zvedu whereas as zimbabweans we should be chi eh, together handiti takaita se takabatana tobva tati ano ah, isusu mazimbabweans tagara We have scarcity yezvinhu, magadgets, hembe nechichi so we should work together handiti tobatana ichi neichi neichi iwe nanhingi nanhingi nanhingi tobudisa chinhu wani yet competition inotiuraya to the extent yekuti tinovharana handu vazviketa mind you ukasvika pako pakabhana kana ukasvika payi pane zvinhu ka pane pano vanhu 17 vari kugera musoro vanhu 17 vava vane madifferent charges uyo anokuziva kuti two dollars iwe ka two dollars yakawanda ari panext anoziva kuti uya nedollar 50 Dhula 50 kana yakakuwandira ripa next ozoda hauya nedhula rinokwana iroro. Ungawati uya necoin yacho. Mahara eh, wozobhadhara next eh, time. Eh wozobhadhara next time. Uchauya. Hando zviketi. Competition iri kutiwara, iri kutirwa, iri eh. kutikwadza. But yet tikangova you know tikangova come together as one tongoita chinhu chiri so so so unique as one you know akaimba one bob mal akati one love one people andit let's get together and what

below. DMAS uchida mukoto anything chawadi chaufunga kuti tikuda kana tisina mukoto wacho tinokutsvagira mukoto uri nani kana kuti uri bhoo kwete kuti usera uchivharwa whether uri munyowani wabva kuchegutu wabva kugweru wabva kukariba wabva kumasvingo wabva kwamutare if you want something which is legit svika paoffice pedu tokuitira something which is nice eh tingatoku recommende kune someone ari nice bos tit ende vanhu vano vemunomu tinotora advantage kaye kuti kana utori munyowani ha watoweelcome to harare inorwadzafoni iri padisplay haisiyo yanopiwa iri padisplay inenge ishanda bo you know so guys yeah you know